Rekei tũhoe. Ngai mwene hinya wothe, we ũtũũraga tene na tene, twakwĩnyihĩria na nĩgetha warie na ngoro citũ, na nĩgetha Mwathani Ngai, kiugo gĩaku gĩatũkinyĩra twĩke kũringana na wendi waku. Hũthĩra Mwathani Ngai, na nĩgetha Ngai ndũmĩrĩri yaku ĩkinyĩre andũ aku. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai, Ithe, Ngai Mũriũ, na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Nĩ tũkũigua ithomo thĩinĩ wa Johana wa mbere mũrango wa ithano mũhari wa ikũmi na inya. Naguo ũhoro ũrĩa ũtũmaga tũhoye twerekera kũrĩ we tũũmĩrĩrie nĩ ũyũ, atĩ twahoya ũndũ waganĩrĩire na kwenda gwaku nĩ ũtũiguaga. bwana asifiwe muthenya wa umuthi ningwendaga turore maundu makonie mahoya na makonie muoroto uria ngai atwetete naguo nigetha tutwike andu ma kumuhoyaga na muthenya wa umuthi ningwendaga turore Maũndũ arĩa makoniĩ na Mũkristiano ũrĩa ahoyaga. Na Mũkristiano ũrĩa ahoyaga, ahoyaga e na ũiguano na Ngai. Naguo ũiguano ũyũ nĩguo ũtũmaga mũndũ ũyũ amenye wendi wa Ngai, na akamenya wendi wa Ngai igũrũ rĩ maũndũ arĩa marekĩka twĩ gũkũ thĩ. Na ũndũ ũrĩa wĩ wa bata kũmenya mũndũ wa Ngai nĩ atĩ, kaũndũ-inĩ ge gothe karĩa twĩkaga, ve na bata we Mũkristiano ũmenye atĩ nĩ wĩigĩrĩrĩki waku. Kũhoyaga, na wahoya ũkahoyaga na nĩgetha Ngai agatuĩka wa gũtũigua. Na kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga atĩrĩrĩ, atĩ tũhoye na tũtikahoye o ũguo tu, tũhoye na nĩgetha tũmenye atĩ kwaranĩria na Ngai nĩ ũndũ wĩna bata mũno. Na maũndũ arĩa tũraria mũthenya wa ũmũthĩ makoniĩ mahoya. Kaũndũ ka mbere ngwendaga tũnyite nĩ karĩrĩ, atĩ mahoya nĩ mathondekaga njĩra ya gũtũma Ngai oke eyonanie na njĩra ciake nake jesu akĩmera atĩrĩrĩ rĩrĩa mekũhoya na nĩ mahoe atĩ reke wendi waku wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ na maũndũ-inĩ me mothe kana ngwendaga ũmenye kana maũndũ arĩa ndĩrenda ũmenye nĩ atĩrĩrĩ We mũndũ wa Ngai, Ngai nĩagũcagũrĩte na nĩgetha akũhũthĩre, na akũhũthĩre na njĩra ya mwanya mũno. Na tũkĩthiĩ na mbere na kũigua, Jesu nake akĩthiĩ akĩmeraga atĩrĩrĩ, atĩ ngũmwĩra atĩrĩrĩ, atĩ nama maũndũ arĩa mũk- mũkahoya gũ- mũkohora mwĩ gũkũ thĩ O na kũu igũrũ nĩ makohoro, na arĩa mũkaahingithia mũno gũkũ thĩ, o na igũrũ nĩ makaatuĩka ma kũhingo. Na kũhĩtũkĩra kiugo kĩu, nĩ ngwendaga twĩyũmĩrĩrie na tũmenye atĩrĩrĩ, wĩtĩtwo nĩ getha ũhoye wĩtĩtwo nĩ getha wĩtane na igũrũ atĩ ũngĩra ngai atĩ nĩ twaregana na maũndũ arĩa marekĩka thĩinĩ wa thĩ ĩno ngai nake nĩ egũka atuĩke wa gũtũigua ĩ ũngĩtuĩka wa gwĩta kristo ĩ ũngĩtuĩka wa gwĩta ngai nĩ ka atangĩtũigua ndoka kũmwĩra atĩrĩrĩ ngai no atũigue ĩndĩ Ũndũ wa bata twagĩrĩirwo nĩ kũmenya nĩ atĩrĩrĩ, twamwĩta no arĩũka, nĩ tondũ igũrũ rĩetagĩrĩra kũrĩ arĩa mamũhoyaga na mamũhoya maũndũ namo magatuĩka ma gwĩkĩka. Ũndũ ũngĩ ngwenda kũmwĩra nĩ atĩrĩrĩ, mahoya namo Nĩ matũmaga marakara ma Ngai mage gũtũkinyĩra. Nĩ mahinda maingĩ tũhoyaga, nĩ mahinda maingĩ twĩtanaga na igũrũ. No ũndũ wa bata nĩ atĩrĩrĩ, atĩ we mũndũ wa Ngai, maũndũ-inĩ me mothe, tetana na igũrũ, nĩ tondũ wa rĩrĩ, mahoya arĩa tũhoyaga Nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩ Ngai nĩ atũiguaga nĩ tondũ thĩinĩ wa maũndũ arĩa tũrona thĩinĩ wa bũrũri ũyũ tũrĩ- tũrĩ thĩinĩ waguo thĩinĩ wa thĩ ĩno tũrĩ thĩinĩ wayo m- maũhoya nĩmo matũmaga maũndũ mekĩke mũndũ wa ngai we wĩ hau nĩ ũhoyaga nĩ wĩtanaga na igũrũ menya atĩrĩrĩ atĩ bũrũri na thĩ yothe nĩtĩtwo nĩ tondũ waku nĩgetha wĩtane na igũrũ nĩgetha ũhoye na nĩgetha ngai oke na nĩgetha atũigue na maũndũ mangĩ nĩ atĩrĩrĩ atĩ mahoya nĩ matũmaga marakara ma ngai matwengutĩra